Maal gochuu?
Kanii nan arkiu. Isaa si dhufu. Yalla ya gara suni ati walakin akkati fi dunya Kalas. kesin jira khijiba hin beeta fata. Kijiba kee kiyya.

Gaafii deebii hojiin kun inni dafitee waan gaafachuu deemanis koo hin qabu kama walumaan agarru ta'a jechuudha. Nufaa turaan gatuura. Egaa akkuma kaamilaan isin jetti gaa daawwattoota keenya wanni ani siidhaan jedhee wala garrinaaf seen akkaan gaafii fi takka takkaan gaafachuu barbaade gaafii takka takkaan si gaafadhaa jedheenitiin akkasitti san sababeeffachuudhaan gartee akkaan gaafii si gaafadhu. Murteessee dhufee wanni ani sii gaafachuu deemullee iccituma sii gabbaasuudha waan isiin dho'isite. Maal gabbaa- Gabbaasuudha.
Kanaafuu na dura qofatti namni daawwattootaafis himu qabdaa daawwattootuma duratti iccitii tana gabbaasaa jeeniti. Akkasitti isiillee akka naan jettetti hanga tokko waan hin danda'u taanaan gadiin baasaa taan immoo narra laaltu naan jetti anillee tamaam jeenii walii galeetiin jira. Walaakin gaajidduudhaan koofiyaan tunillee yoo isin Raapparummaa ijoollee zabanaa tana haareetti egalla jenneeti warri maaliif badde naan jette yoo jiraattan immoo ammaan tana deebi'eetiin jira bifa haareyaani gamanumaan gamaan sagantaa yeroo duraatiif ga ammaaf isin qabadhee dhufeetti isin tara gaa isinillee iccitii kaamilaa guutuu nu wajjin baruu warri feetan gaa kun uummata olchaatii dhagayaadhaan isin jechuu barbaadee hunoo na cinaa jirti ati dhiira meeqa akka booy firiinditti qabaachuu turte jireenya kee keessatti

Laal amma ati akkanatti dubbii daddabsu jirta. Jaalallee meeqa qabaachuu turte afaan Oromooti. Jaalallee haa akkana jettu ree. Yaani hiriyaa dhiiraa jechuun hiriyaa jechuu fi jaalallee jechuun wal dhaba waan ta'eef hiriyaa dhiiraa hedduun qaba. Akka boyfriend jechuun nama hiriyaa dhiiraa siif faamira afaan Oromootti. Saniif hiriyaa dhiiraa nama hedduun qaba. Namni wajjin hojjedhu daawwattoonnis ni beekani.

Nama tokko hojii dabarsitee jirta. Yaani Ani eegeef barti wanni irraa hojii hanga dabarti. guyyaa irratti- eegeef barti irraa hanga guyyaa irratti hin si gaafadhu.
Aslan jaalala akkasii namni wajjin hedduu oofnes hin jiru. Aha, Eh, Kanumaaf kan jechuun mootu waan nu daawwattootni illee wanni beekan waan jiruuf aha. eh, jaalala akkasitti dilas wajjin maxxannee hin jirru garuu gara fuula duraatiif karoora gara fuula duraa waliin jiraannaa waan jedhamu tokko waan karoorsinee jirru. Aha, Jaalala maxxanuu takkina hariiroo jaalala akkasii waliin dabarsuu guddoo sana osoo hin taane aha. xiqqoo takka kan waan keessan hin beeku beektaa. Saniif saniif karoora nama wajjin qabadhe wajjin akka tokko karoora hojii baasnaa wajjin waa daleenyaa biintuus akka tokko wajjin daleenyaa jirra. Ammas waan adda addaa waan takka takka waliin ni mari'anna. Saniin ala akkasitti walitti dhiyaannee. Wanni biraan jirtu.
Dhiira fakkeenyaaf yookaan jaalalaaf karoorfatteerra. Yaani amala akkam yookaan waan akkam argite feeta waan akkam yaani nama akkam doosiisee feeta. Nama akkam osoo nama sodaa rabbii qabu osoo ta'e hin fedha. Nama dhugaantiin rabbii jabeessu osoo ta'e hin fedha. Naannoo akka anallee gara fuulduraa kana diinitti hin harkisuuf akka na jajjabeessuuf karaa haqaa irratti yookaan karaa akiraatti waan na tolchu irratti jechuudha. San malee immoo wanni ani fedhu ani namni ani gara fuulduraa jireenya kee keessa karoorsu namni sun na caaluu qaba hin jedhu. Na caaluu qaba osoo hin jedhu. Dandeettii sammuutiin na caaluu qaba. Narra obsa qabaachuu qaba. Sammuu narra bal'atee yaani hundaa obsa narra qabaachuu qaba. Sadarkaa barnootaa kun hundaanuu namni sun nama na caalu ta'uu qaba jedheetiin yaada.
Abbaan mana keetii fakkeenyaaf jaalalleen kee yoo siif amanamaa ta'uu baate maal isa goota yoo fakkeenyaaf isaa si gannu yoo garte maal isa goota. Adda bayan. Akirumatti. Akirumatti adda bayan. Carraa lamataan kan mituufi.
Caraa lamata mumkin yoon fi wanni inni balleessisan caraa lamata akka kennisiisu taate niin kennaa an akka mataa kiyyaatitti nama wajji dubbiin godhu abbuma fedheewu yaanii mush jaarsa wajjiin akkana godhee waan gara fuula duraa ta'u deemu ka jaarsa hojii san ilaala garuu immoo ka gara amma dura haga amma jiraadhu kanatti namumaan wajjiin gara inni ta'ee nama dhiyaatu nama ollaa ta'e haala guddaa garraan ani cigitti ittiin godhu numaan dhiisa kaakirumatti waan Kaakiruma lafumaan keessaa kaa'e. Okay, amma gabaabdumatti Fakkeenyaaf ati erga fakkeenyaaf gama yuutubaraa yookaan gama aartii gama diraamaa fi waan akkana akkana kana eegaa hojjechuu eegalte nama hedduudhaa wajjin wal bartee jirtaa nama hedduudhaa wajjin egaa kan fakkeenyaaf ati diraamaa daleete. Warroottan fakkeenyaaf mush haala amma keessa jirtu odoo keessa warra amma wajjin hojjechaa jirtu osoo hin ta'in warra fakkeenyaaf gaafa duraanii gaafa dura ati aartii daleetu wajjin hojjette faa keessa Warroonni silaa ati fakkeenyaaf akka mataa keetitti wajjin hariiroo jaalalaa eegalte yookaan hariiroo akkasitti yookaan qalbii keessa kaatte. Warri duraan wajjin diraamaa dalee. Ee keessa.
Yaani hariiroo. Hundi isaaniitu akkuma obboleeyyaa keessatti nama ilaalu malee nama hariiroo biraa wajjin godhuudhaaf yaadatti illee hin beeku. Yaani ilaalcha obbolummaa malee. Ilaalcha obbolummaa malee ilaalcha biraa qabu. Ilaalcha boyfriendummaa kanaa fi ilaalcha jaalallee jaalmaarree kana keessa wajjin nama seente hin qabu. Ammas dhiironni warri wajjin diraamaa ture irraa kaasee hojjedhees. Namuu nama jaalatu qaba, namitti haasa'u qaba, nama telefoonaan nama walitti dhiyaatanii wal jedhu qaba. Saniif osoo fi yaada gara jireenya dhuunfaa kiyyaatti nama nama tokko tokko kan fi seensisuu keessaa qaba. Laata yeroo sanii ni naafachuu fedheeti. Namni jaalallee qaba fa'aa, namni na biratti nama jaalataa, namni biyya biraatti isa jaalatus ni jira, kan wal jaalatanii dhugaanis ni jira, kan itti gammadee fi wajjin wal jedhu ture malee kan dhugaan an gara fuula dura namicha kana wajjin nama kana wajjin jireenya mataa kiyyaa yookaan jireenya dhuunfaa kiyyaa dabarsa jedhee yaadee abadan hin jiru. Gaafa san ga'anis hojii daleen akka duraati dalagaa eegaltetti. Ee, waa hojii dalee. Eh, Gaafa san gaa haalaan dalaguu turre yeroo sanitti anaaf of ilaalcha akkam qabu. Namni ilaalchinis bira qabu adda ta'uu mala.

Viidiyoo duratti yeroo diraamaa dalagnu qofa malee yeroo san keessa piraank hin dalagnu jireenya dhuunfaa keenyaa namni beeku hin jiru eenyutu eenyu jaalataa eenyutu eenyu fuudhee eenyutu iyyuu jaartii baluuti adda beekamu abadan hin jiru jechuudha daawwattoonni waan irraa beekan hin qabani garuu immoo yeroo kaameeraa dubbatti nuti wajjin qallannaa wajjin taphannaa wajjin nyaannee dhiina wajjin baana wajjin galla jechuudha akka kaameeraa marre yeroo sanitti biloogillee piraank illee marru gabbaanus viidiyoo waraabnu jechuudha. Saniif yeroo san keessatti namni waan qoosaa waan adda addaa namaan jedha gara fuula duraatti itti ta'uu qabdaa yookaan ammoo tuyyuu gara fuulduraa osoo waliin jiraanne akka qoosatitti akka taphaatitti hedduu yeroo hedduu yaada karkaraa kan ni jira. Garuu mootu ani yaada akkas akkasiisan hojiirra oolchee ilaalle gisee sanis ta'ee ammas. Ee gabaabdumatti ati gaafa san an ilaalchinii siif illee qabu kan isaaniitu wal mana qixxeessite jechuudha. Walaa kee yeroo takka takka hanjamaa keessatti illee waa hedduun siin jaa jechuu barbaadeti. Namoonni jaa hanjamaa keessa.
Ee garuu keessattuu hanjamaan tiyya xiqqishoo hanjamaa waasilaa takka hanjamaa mutakarriiraa takka mutakarrii jechuun afaan oromootti hanjamaa irra deddeebii gartee nama isaa 24 hanjamaa guddatu jechuudha. Oke hayyee gama gaafii itti aanutti ammaan tana sagantaa teenya gartee gaafii an gaafii gartee waan sammuun tiyya kaamilaa gaafadhu naan jette waan sila akka iccitii takka takka gartee anaa fi namoonni tokko tokko barachuu fedhan gartee baratanii si gaafadha. Asumaaf na gaafataa jirta nama. Kanaafuu amma gaafii amma asirraa amma gama gaafii babbadduutti itti aanaa jechuu barbaadeeti. Okay, ati amma waa'ee gartee jireenya dhuunfaa keetiitirraa fi eega diraamaa galtee hanga keessa turtee fi ilaa hanqaarraan tanaa gartee waan keessa turtee fi akkasumatti illee fakkeenyaaf warroota hojii turte keessaa ilaalcha isaanii qabduu fi akkaataa itti wajjin jiraachuu turte akkaataa itti isaan ilaalcha isaanii qabdu naafis himte daawwattoota warra taa'ee si daawwachaa jiruu fi si himtee jirtaa jechuu barbaadeeti. amma gaa kanaafuu gama gaafii jajjabduttis wanta jaa yuutubaroota dhiiraa warraan hangaa namas keessa si garsiisu kana keessaa Yuutubaroota dhiiraa warraan hangaan as keessa si garsiisu kana keessa kami wajjin hariiroo jabaa qabaachuu turte yuutubaroota dhiiraa warraan hangaan as keessa si garsiisu kana keessa Hariiroo akkamii yookaan jabaa? kami wajjin dhugumaan dhuguma saniin wal janajjanuu turte haala. As keessa kana jana jani tokko hin jiru. Okay, kasi janajjanee fi wal janajjantaniin hin jiru. Ee yutubaroonni kun warruma gartee isin bebbeeytaniidha khusuusiyyaata eeguudhaaf jecha suuraa isaanii hin mul'isinii jechuu barbaadeeti garuu isii qofa irraa hin baruu barbaade daawwattoota keenya garuu akka arfaatti ishaallaa isiniif hin hima ganaa gaafiin jabdulleen itti fuftii jechuu barbaadeeti okay

Numa jira garuu ati ilaalchuma gartee akka nama kaanii qabdu. Ilaalcha hin jijjiirre abadanaa. Okay. Hin jijjiirre maaliif na keessa hin jirtu kana keessa kun dhufne. Isa keessaa kun dhufne jechuudha. Eeyyoo. Okay ergasii hugaa yuutubaroota hanga kana keessaa odoo fakkeenyaaf haadha manaa eenyu taate osoo eenyu yaani odoo eenyu abbaa mana keetiiti osoo abbaa manaa haadha manaa eenyu odoo eenyu odoo si filachiisanii jara kana keessaa eenyu filatte silaa yaani eenyutti heerumte eenyu fayyamta Tokkoyyuu.
hunduma isaanii ta'u.
Sababni isaan akka obboleeyyan kiyyaatti waan laaleef deebi'ee ilaalcha kiyya guyyaa keessaa jiru nan ture ammas osoo itti heerumeeyu namuma akka nama obboleessa ofiitti itti heerumee tokkotti akkasii ifa laala waan ta'eef itti heerumuu Yaani isaan kana keessaa itti heerumuu barbaadu jiru warraan suuraa si garsiisee kana keessaa. Numaatu nama isaan isaan nama isaaniif ta'u laalaa fi jiraa akka itti heerumu Itti barbaadaa jirti. Namni itti mufannoo qabdu ni jira ammoo warraan si garsiisee kana keessaa. hin jiru.
Itti mufanne.
Nama itti mufadhe ofii qabu. Haa xiqqishoo dubbii takka takka si biraa kaayee dubbii jaalalaa keessaa ta'u dubbii janajjanaa keessaa ta'u arfatti nagaan jettee yaaddoo ni jira.
An takkaa namni nagaan hin beeku maaliif jennaan an durumaa namni hedduun ana gaafatu malee namni dinqee balee sibiin tamaamii bara dhibbatti yalla jedhee isin jiru waan hin jirreef namni tokkoonuu kan nagaan hin jiru. Asal haga amma gaafa namni nagaan immoo maal akka ta'u. Ani gama kiyyaan Ani gama kiyyaan gaafiin si gaggaafachuu fedhe deebii isaa hanqaa naa deebiste naa deebiste jirtaa galatoomii taniin amane amane tanii hin amaninis dhugaan si himaan amanne walaakin irra baay'ee akka gaariin naa deebiste amma gaafiin jabduun takkaan naa hafee takkittii tana booda dubbii sitti hin dheereessu dhiifama narraa ta'e. Warroota fakkeenyaaf dur hojii diraamaa dalagaa turre atis hojii dalagaa turte keessa ati wanta kana dhoysite Nama wayiitu wal janajjamu turte. Ayyaa. Kanii nan beeku. Ayy.
Ati kami beekti? Nama wayii ka wal janajjamu turte sanii wajjin yaanii takkaa dhimma. Eega beektanii beektaa uumaa na gaafatte yaani wal janajjiru jechuun ka akkasii miti garuu malee namni na dawwalee hojjatu ture nima jira. Ilaalchi kiyya warroota dur wajjii wajjii. Eh, warruma hojii dareen warruma duraan hojii dareen keessa hikaa eh. Duraa hojii dareen keessa eh, namni ati na dhuusite kanaa wajjin takkaa hariiroo fakkeenyaaf hariiroo eh, miira biraa kee- biraa keessa seentanii ni beektanii. La takka seenne hin beekne yaani wal jala wal jala dhuguma dhugumaa dubbachuuf galgala gana walitti haasofna. Ah. Nuti haasofni kenna isin jaaladhaa isin fuudhaa isin haayee maal kana osoo hin taane akka dhugaani Ani siin jaaladha gara fuula duraatti jireenya keenya silaa wajjin ta'e maal sitti fakkaata kana kana namni naan jedhee jira. Ani mootiyyuu amala kiyya keessa hamilee namaa waa hedduu hamilee namaa eeguuf calumaan deebisaa takka illee hin deebisne. Egaa deebisaa hin deebisin ammoo garuu afira deebisaa deebisuun kiyya mootiyyuu ani waan akkana kanaa gara yaadaa hin qabu.
Karoorri kiyya waan waggaa dheeraa taateef ani waan akkana kana kan keessa hin jiru yoo nitii fuudhu ammas sagantaa qabatte. Amma ol ka'ii fuudhin jeeni akkasitti waa hunda tasgabbiidhaan bifa nagayaati. Akkasii adda baane jechuudha. Amma gama gaafii xumuraa irra geenye jira gaa daawwattoota keenya gaafiin xumuraa tun gaa gaafii jabduudha teessin illee narraa teessanii eeggachaa jirtanidha. Dhiirota keessaa Namoonni akka si dhungatuuf si gaafate ni jira. Hin jiru. Akkamitti?
Akkam jedhee na gaafata akkas jedhee. Yaani akkanumatti si dhungachuun barbaada. Yaani fakkeenyaaf waan gartee ilmi dhiiraa intala dubaraa takka barbaadu fi si barbaada. Roomaansummaa si hojii dabarsuun barbaada. Kanaafuu roomaansiin dura gartee dhunguma tanarraa eegaltee namni si dhungadha. Yaani si gaafata. Astagfirullah. Namni akkas jedhee na gaafata hin jiru. Dhugaa si himaa miti. haqa rabbi dubbachuudhaaf Ah. ta borullee rabbi akiratitti na gaafatu Aha. namni jireenya gara fuula dura duraa bultiis wajjin ijaaruu barbaada namni naan jedhe nama hedduu jira Mhm. yaani nama warra jaartii fuudhin namni naa- naan jedhe nama hedduu yaani warri asii waliin dalenne irra caala isaanii naan jedhanii jira Namni dhungoodhaaf si barbaade hin jiru. garuu namni si dhungadha namni naan jedhe hin jiru Wa- namni bultii wajjin silaa jaarree maal si fakkaataa naan jedhe namni na gaafate irratti deebiidha namni na gaafate hedduu jira

Hata mo halkan hadhis itti video itti duranu wallahi waan tan naga fasu tan darba dubbatu waan kan hadhis amma video itti lees godhu maal jennan jireenya dhuunfaa kiyya naga fasu hin qabu basila maal jennan daawwattoonni illee akka waan biraas jiru ni beekan abdata kaamina wal fuudhuuf deemanii aruus dalaganii nu gallakkisan jedhee Eh, daawwattoonni san- jira malee ah, san tadaawwat- mush, eh, waan ati ganaa as bismillah atte as deebitee silaa waan silaa abdata naga fachu waan naga fattala

Hin jiru jechuudha. Saati maal nagafachuu jirti silaati? Bakka ati ni soofta.
Ati asla waan gisee akkana silaan huma anaa hojjata wal lolchiisuudhaaf itti yaalte viidiyoo tana dalaguu qopheessi na fakkaata. Dileet godhitii viidiyoo maru jira ammas. Dileet godhitii viidiyoo yoo waraabbadheetti akka namaatitti gaafii deebii sirraa mareette. Mari gaafii deebii nagafachuu feetu lookiin yookiin

Yalla baga baga kuttiya. Akka waan balleessitee beektaa kuttiya. Dhugaa gabaabduma daawwattoota keenya isinilleen shawwatamtanii jirtaniin isin jechuu fedhe. Aartee kuttee jirti gabaabdumatti amriin isiin wanni isiin gabaabdumatti isii aarsee kutee viidoon kalaas akka gadi hin dhiifamne beekii kanaaf daawwattoota keenya ta'a amansiisuudhaan na qabdi jechuu barbaadeeti anaa dubbii adda isinii baasaa ani bifa kanaaniin gartee isumaa piraanki godhuu fedhee hayyamsiisee kaameraa fuula sii dura kaa'e anaaf natti nafnee sagantaa haaree eegaluu kiyya natti nafnee jechuu sagantaa haaree isin eegaluu kiyya piraankii hayyamsiiseetuma namarra dalaguu jechuu kiyya daawwattoota keenya. Anga akka mataa kiyyaan natti nafnee hayyamsiisee isii piraankii irra dalageetiin jira. Tanaafuu akka gartee isiilleen fakkeenyaaf booda gartee wama sammuu keessaa qabduu na gaafatte malee piraankiin irratti hin dalagne akka booda jettee siin jettee illee nan kofanneef namaa wajjin haasa'iitiin jira jechuu barbaadeeti akkaan piraankii kana kaameeraa dura kaa'e isii irratti hojjedhu jechuu barbaadeeti gaa daawwattoota keenya amma isiin aartee kuttee jirti tanaafuu bakka isiin jirtu deemee barbaadee itti dhaqee gartee akkaan piraankii hayyamsiisee irratti dalagu jiru himuuf illee egaa dirqama kiyyaan jechuu barbaade. Durarraa sagantaa hordofuuf jirtan daawwattoota keenya akka isinitti tolee jiru abdiin qabaa gaa bifa isin bohaarsuun biraanki kana fiti jeetii yaadaa isinillee dhiifama gaafachuun irra jira kanaafuu jala deemee bakka isin jirtu barbaadee kan hin dhiifama gaafadhu ta'a daawwattoota keenya nafaan tura. Kunoo gaa daawwattoota keenya akkuma laaltanii gartanii irra deebi'uudhaan walitti dachaanii jirra amma yeroo walitti deebinu tuni ergaan gartee isii bakka isiin kutti deemee barbaade akkumaan isin hin jee isiin akkasiitti sagantaa tiyya balleessitee kutte anilleen gaanatti nafne akka kiyyatti gaanatti nafne biraankii addaa sagantaa haaree eegaluu kiyya walaakin isiin hin amanne wanni akkasi dhiistee kutteefillee yaadumaanu gartee sagantumaa balleessitee walumaa galattu akka viidiyoon gadi hin dhiifamneef keessiin kaatee kuttee gaa amma akkumaan isin hin jee deemee bakka isiin jirtu barbaade Akkaan gartee durumarraa bifa kanaan piraankii irratti dalaguu deemu akkaan gaafii kanaa gaggaafadhu durumarraa hoo hadafni kiyya akka kana ta'e eegaan nama ragaa dhiyeesseef booda bakka isiin jirtutti dalagee bifa saniin na amantee yaanii walitti araaramne akkasitti daawwattoota keenyaaf illee hoottuutii viidiyoon humaatii miti durumarraan piraankii si godhu jira li'annu gaafiin durumarraa hanga gaafachaa jiruhu gaafii yaanii qaanuunii miti jechu gaafii seeraatii miti jechu barbaadeeti kana durumarraa'u gartee wanni niin gartee gaafii san gaggaafadheef akkuma piraankiin kun bifa kanaan naa milkaa'uuf jechu barbaadeeti hunoo gaa isiidhaan bifa kanaan dirqiidhaan hunoo ammallee fuula guurteen na cinaa dhaabbatti fuulan guuriin jaanime fuulan guuriin siin jechisiin jaa jiranii kalaas fixadhuu siin jechaa jiranii tanaafuu fuulan guuriin siin jechuu barbaade gaa hunoo gaa gamanumaanuu mee gaa akka gartee sagantaan kiyya kun natti nafne an akka kiyya sagantaa haree galu kiyya natti nafne Tanaafuu gaa mee ilaalcha sagantaa kiyya kanaa qabduu fi akkaanan si godhe irraa waan sitti dhaga'ameef daawwattoota keenya nuu himiiti akkasitti anaaf illee dhiifama dhugaa san naa godhi jechuu barbaadeti. Dhugaa dubbachuu gaafa yeroo dura eegaltuu haala xiqqarraa achi ooftu eegatuma kisti waan gaafee kana gaafa dura fakkaate.
Ayyee. Isti waan na fakkaatee laakiin garuu egaa duraati si biraa ka'ee deemillee hedduu na aarsite dubbiin. Ganama biraa bira dhaqee piraanki karaatiin qaamni irra dalagu deemaa jettee ati duratti dhugaan nama mari'achuu goosoo namni sun na mirkaneessu baate beekumaaf waan kan itti yaaddetumaan wayii fe'anii waa balleessuudhaaf dalagee fakkaatte. Amma garuu eegas beeke booda maayyeetti. Yaani Biraanki ta'uu. eh, eh, sagantaan kun gaannatti nafni akka kiyya sagantaa addaatiin eegale akkam sila yaani nama hedduu irratti sagantaa kana osoo viidiyoo kana gadi hin dhiifne dura sagantaa bifa kanaan nama hedduu irratti dalagaa jeetii yaade walaakin yeroo duraatiif sagantaa kana asirratti hin eegale akkam sila namni hedduu biratti gisee ilaaltu naanii milkaawaa sila sagantaan akkanaa kun. Bareedaadha. Mhm. Kunis Kaameeraa dura kaa'anii tuugaaf deebiidha. Biraanki irratti argaa. Eh, ka- Kanaa milkaa'u isin- isin ni fakkaata. Eh.

Dhiifama kan seeraan naa goote jechuudha. Garuu jidduudhaan iccitiin takka takka baatee beekee akkasuma dubbii.
Akkas egaa daawwattoota keenya egaa kunoo amma akkuma yaaltanii gatan kunoo mana siitiin jiraa sittiin dhufee gartee dirqama gartee itti dhaqee dhiifama goosisee egaa bifa kanaanii jechuu barbaadeti akka isinitti tole sagantaan kun abdiin qabaa yoo isinitti tolee jiraate gartee jalannaa barreessaadha akkasumatti viidiyoo kan hanqaan viidiyoo yoo akkam xiqqaate nama muraarra irratti hanqaan dalagu gadin dhiisuu jechuu barbaadeeti yoon hin gadhiisee le'annu warreen yan irra dalaguu deemullee ni beeka isiin viidiyoon tun isin gadhiifamuu eegallan warreen irra dalaguudha gartee yaadi guututtu irra dalageetiin jira viidiyoon lafa jirti jechuudha akkasittiin takka takkaan isin gadhiisa akkumaan gartee isin hin jee durarratti kunoo gaa duraan warree isinirraa tureetiin jira ture egaa akkasuma egaa kunoo amma irra deebuudhaan walitti chaanee jirra. Egaa kunoo amma bifa haariyaan hin gartee chaayinaala amma irra na harkaa jirtan kana dhufaa jira egaa. Inshaallah egaa sarpiraayiz ajaa'ibaatiin yeroo muraasa keessatti isin qabaan jechuu barbaadeti daawwattoota keenya egaa waa hedduudha. Nurraa eeggattanii nutilleen akkasumatti waa hedduu isinii qopheessinee jira. Akka isinitti tolle egaa akka turtiin isin hanqammaan hojii gootan egaa isinitti toltee jirtu gamanumaan abdiin qabaa isin dheereessee waaniin isin yaadeefiin dubbikkanti isin dheereessee Kanaafuu gaa warri gartee dubbiin itti dheeratte yoo jiraatte illee gamanumaan dhiifamaa naa godha. Hanga sagantaa ati biraatiin tatti aantu walitti chaanu baay'een isin jaaladha. Akkasumatti atis daawwattoota kee ni jaalattaa? Daawwattoota kiyya ni jaalatta? Dhugaa hin bitaa bakka tana dhugaa hin. Kee qofa jaalatta moo kiyyaas ni jaalatta? Laa laa kee qofa jaalatta. As namni namni maal lolsa dhugaa hin haqa. Adda qoodamna adda qoodamna chaanas kee jaaladha.
Isin hunda keessan daawwattoota keenya Kabajamtoota is baay'ee isin jaalannaa hanga sagantaa biraatii walitti chaanuu turtiin keessan kan nagaa ta'u.